ɔte nse Nyame kasa. Adɔfoɔ a ɛretie me nyinaa no nhyɛ message yi bi mfa ma yɛn nuanom. Hyɛ bi fa ma no. Me me de yɛn nua baa no eh, prophetess no voice no ɛreba na ɛwɔ mu sɛ ɛduru mmerɛ bi a na voice no ayɛ yi kakra nanso mu tɛm nso bɛte nsɛm no nyinaa clear a Nyankopɔn abufuo a wɔde ba na Awurade si na wo a wobɛte message wei na wobɛyɛ apee sɛbi sɛbi o anaa atwee no Awurade Nyankopɔn so ɔne wawu nti mesrɛ yɛnkɔ mede mede ɛɛba eh, so mpakyɛw aha.
Mo a motoatoa mo mma werɛfene mo tiri nwi so, motoatoa mo ani nwi so sɛ da no mundie, ɛda no mobɛka baabi a monya firi, ɛda no mobɛyɛ mmɔbɔ sɛ. Hwɛ, motɔ nko apo mo kala, mopo mo honam, sɛ da no mobɛyɛ ade foforɔ wɔ mo anim, mo na mode gya anan yɛ mo anim. pɛtɛpɛtɛpɛtɛpɛtɛpɛtɛ. Mo nni mo nya kɔndɔ. Wɔsɛ da no mo agya nnim mo koraa. Mo deɛ moayɛ ade foforɔ mpo. Wɔsɛ mo deɛ moadi ka sɛe mo anim dada efisɛ mo koraa deɛ moatu mo ho afiri agya no anim efisɛ mo deɛ moadi ka pɛkyɛ mo anim sɛ mo mpo deɛ mo nka ho. Mo nna a mo srɛsrɛ mo anim no mo mpo deɛ da a mo pɛtipɔti mo anim deɛ mo mpo deɛ mo nka ho koraa. Wɔsɛ mo mo mpo deɛ mo ngyina yie mo nka ho efisɛ mo moadi ka sesɛ mo anim dada. ne da no duru hɔ a, mobɛte. Ei, mo na mobɛkyerɛ Agya deɛ wayɛ. Ɛnnɛ deɛ mobɛtua mo nwene so, moretoa mo awerɛ so, morepenti mo anim, colour sɛdeɛ mopɛ no, moanya nku de ato mo kra so. Ei, ɔsɛ onipa bɛi, mo amaneɛ, na modie. Wɔse saa amumuyɔsɛm wei, bɔne wei, mmususɛm no, wɔse hwɛ memma monntena ase mfa mo ho nndi. Hwɛ! Wɔse da no mobɛte me nka, na mobɛkyerɛ baabi koro a monya mmɔwerɛ ne enyi firi, mobɛnya baabi, mobɛkyerɛ baabi koro a monya nneɛma a mode penti mo anim, wɔse ntaadeɛ no a ɛyi mo yɛ kyerɛ, ɛkyerɛ mo nanteɛ, ntaadeɛ no a ɛkyerɛ mo adwuma a moyɛ no, ntaadeɛ no a ɛde mo kɔ dwaman mu, ɛno ara na ɛkasa sɛnea monnanteɛ, ntaadeɛ no a ɛkyerɛ mo abrabɔ a mommɔ, ntaadeɛ no a ɛkyerɛ mo sɛnea monnanteɛ no. Ɛkyerɛ mo abrabɔ a mokɔ mu, ɛno na ɛkyerɛ mo sɛdeɛ mo ahofie teteɛ wɔ sɛ ɛda no ntaadeɛ ne ɛbɛkasa ama mo. Ɛna meseɛ. Ɔse, Hwɛ, mo a mode mo ho gyagya kɔ asɔredam, mongyae na montena ase ngye mo ahome, mo a mode mo gyagya nanam no, Kristo, mo ho mmɔbɔ, mongyae, na mo ne mo kyerɛkyerɛfoɔ nyinaa, menhuu mo koraa. Wɔse sɛ, Mo, ogyeɛ biara nni hɔ ma mo. Wɔse sɛ baabufoɔ mpo na ɛfra saa asafo no mu di saa amumuyɔsɛm no a, nyɛ afotufoɔ a, ɛda no agya bɛtɔ asafo no nyinaa mu. Wɔse abɔfra mpo nni hɔ a ɔbɛfiri mu na ɛbɛka ɔpemfoɔ. Efisɛ wɔn nyinaa de wɔn ahu, na n'afotuo ankyiri mu amma. Adiyifoɔ atorofoɔ a sikasɛm ahyɛ mo so ma, Anibereɛ bɔne, nkurɔfoɔ adwuma na mogye yɛ. Menyɛ asɔfo koraa na wɔpere sɔfo die, wɔnyɛ diifoɔ koraa na wɔpere diifoɔ die, ɛsiane sɛ sikanibereɛ na ɛhyɛ wɔn ma, wɔnkaa nokorɛ, wɔnyɛ akyerɛkyerɛ, obiara nni hɔ a wɔtumi ka obi fo nso ma no sakyera. Sikasɛm ne nkɔmhyɛ, wɔse hwɛ, mo nkɔmhyɛ te sɛ tɔlɛt ma me, mo nkɔmhyɛ yɛ me tan, wɔse ɛyɛ m'aniwu, asan yɛ m'atantadeɛ ne musudeɛ koraa, mo nkɔmhyɛ. Ɛyɛ mmusudeɛ korakorakora. Ese wɔse menhuu deɛ moyɛeɛ, firi sɛ mo nkɔmhyɛ no koraa no, adɛm ne ade foforɔ, wɔse me, mo deɛ meworɔ afoɔ ama mo dada. Moafa no sɛ morehyɛ nkɔm. Wɔse hefa na moma mobɛnya gyinabea ma saa nkɔmhyɛ no ayɛ adwuma ama mo? Mo abrabɔ no na mobɛnya saa nkɔmhyɛ no. Wɔse sɔfoe, odiyifoɔ, hei, hwɛ yie, hei, ɛwɔ nkɔmhyɛ no a wosɛ nkɔmtorɔ no, wɔse hwɛ yie. Yɛn da no duru hɔ a, wobɛte. Wobɛte. Wɔte hyɛ dwom a egu w'asɔredɛm a wosɛe wɔn. Wontumi mprikyi nka nokorɛ da. Enti diyifoɔ ne asɔfofoɔ, morebɛtena ase abɛkasa saa wei mu nyinaa de akɔ bonsam dwom. Enti morebɛgye wei mu nyinaa afiri me nsam. Enti wei nyinaa moresɛe wɔn aka nkwa de akɔ akɔma tumi foforɔ. Enti morebɛma wei nyinaa akɔ akɔyɛ egya mu deɛ. Prɛko pɛ, mema bɔdeɛ. Wɔte, Hei, ɛda no! Obi nkɔ nngya wo bi wɔ asafo no mu. Sɛdeɛ woyɛ no a woambue w'ano anka no, woamma afotuo amfiri w'anom amma. Ɔsɛ da no wo korɔ bɛbu ho atɛn, ɛfiri sɛ wode w'ani hwɛɛ die, na wohuiɛ nso. Ɛda bi duru hɔ a, odiyifoɔ o, ɔsɔfo o, apaafoɔ o, wobɛkyerɛ. Ɔsɛ mo ntaade hyɛ mu ɛda no. ne nyina bɛka abɔ mu abɛda mo enyim, na mobɛkyerɛ me sɛdeɛ m'abrabɔ si kɔ tee no kɔ nyina, na ɔse, Daa dei no, ne nyina bɛda m'enyim gyigya. Hwɛ, nna no, ba nni hɔ, owura bia nni baabi bia, m'enyim nyina bɛyɛ ade pɛpɛɛpɛ, osian sɛ moammbu me sɛ meyɛ ogya, na berɛ yi mu na mebɛkyerɛ mo sɛ mennyɛ ogya, menye ba. Hwɛ, na me mma no nyɛ wɔn ketewa koraa a wɔbɛfa mo ani. Mo deɛ, motumi to asɛm wei pete ma me sɛ, Adeɛ a moanya nkwa. Na sɛ motena asɛm wei so a, mese mo, se mo, se mo, nokorɛ, nokorɛ mu, mese mo sɛ, nokorɛ, nokorɛ mu, mese mo sɛ, nokorɛ, nokorɛ mu sɛ, mo, monnya nkwa da biara da, ɛfiri sɛ asɛm kaseɛ na ɛba sɛ monto mpete ne ɛbɛfa wɔmfa, na mo, moanya nkwa. Se baabi a mobɛduru biara, monka. Baabi a mobɛduru biara monka sɛ me na mehyɛ mo ɛwɔ nokorɛ mu mmea na mehyɛ mo sɛ monka baabi a mobɛduru biara monto mpɛpɛ me na mehyɛ mo sɛ monka sɛ ma monka mo nu ntomu da ma monka mo nu ntomu ame mata kyerɛ ma nna faako momma no nyɛ n'adwuma pa nkyerɛ ma nsan na monya wɔgyeɛ ɛwɔ me mu na neɛ wɔfata sɛ ɔbɛnya ɔgyeɛ wɔnya neɛ wɔnsa mfata no ɔbɛkɔ so atra ne bɔne mu na abɛtɔ no wɔsɛm bɛwie me sɛfo ade ma no bi. Na Apollos bɛkyerɛ aseɛ, wɔse Isaac bɛkyerɛ aseɛ, wɔse Privy bɛkyerɛ aseɛ, wɔse asɔre kɛseɛ kɛseɛ a wɔn bɔ din sɛ yɛn na yɛdi mu no, wɔse da no mo ho wɔ mmɔbɔ, mo ho wɔ mmɔbɔ sene wiase nyinaa, wɔse hwɛ, adane Anglican nni hɔ, wɔse da no Deeper Life nni baabi biara, wɔse hey! Ɛsom bɛn mpo ni, amumuyɔfoɔ, efifoɔ, ɛporɔeɛ ne ɛkankanfoɔ, mo mpo ni, na afoforɔ nka sɛn? Wɔse mo, mongyina yie, na mene mo wɔ bi ka. Wɔse hwɛ, ɛda no hwan ne Zion, asɔre bɛn no no? Wɔse, Kɔntinɛsyin ne deɛn? Hɛ! Wɔse moabɔ musudeɛ. Mo ngyinaeɛ nyɛ fɛ, mo ne yoyo bia nsɔ ani, wɔse sikani bereɛ ne ɛtan bebrebe mu mo yɔ katasoɔ, wɔse pɛsɛmenkum nyɛ ahoyɛ atwitwɛ nantin kusda nso kunu nom na mo de to soɔ, wɔse porɔeɛ ne kankan mo nni akyerɛkyerɛ pa, mo nni nokorɛ, mo nni nkwagyeɛ, oh wɔse mmɔ mo ho mmɔbɔ. Wɔ mo bɔ mo state na mo toto mo nam yie wafɛ hwɛ bi bɛ toto asafo no nyina mo ɛpo no bɛ toto ɛbɛ dani abuto ɛgya bɛ tɔm ɛgrada ɛbɛ kata so ɛbɛ kasa sɛ nea mɛ wɛdi me sita me bu fo ɛdani agrada no ɔgya wɔ sɛ mpa na bɛ dwa si so ama na papae wɔ sɛ mo nipa nyina bɛ hye gyira bɛ na mo nyɛ owuo pɔ na mo bɛ wuo wɔ sɛ mo bɛ suo frɛ sɛ ɛgya ɛdɛ yɛ hi ɛdɛ ho gye me mɛ so mo nhu me da Sesɛɛ sɛ meba no te sɛ gyata, ahummɔborɔ biara nni me mu ɛda no. Wɔse da no nea ɔsɛ fata ɔgyeɛ no, Nyame na bɛgye no. Wɔse ne nnwuma na bɛgye no, ne tenenee abrabɔ ne ne nokorɛdie na bɛgye no. Wɔse sɛ wiase nyinaa sɔ gya mpo a, ɛda no wo nokorɛdie ne wo tenenee abrabɔ bɛyi wo asi. esubɔnten so. Sɛ mohyɛ yei nso na monyɛ yamuhyehyeɛ sɛ nea meka nyɛ onipa biara na ɛka, ɛyɛ me Safori na meka, wɔse sɛ obi te na wangye andi mpo a, ɛbɛto wo sɛ nea wangye andi mpo no, woyɛ teneneeni mpo na sɛ woyɛ m'adwuma werɛ na sɛ wote na wangye andi sɛ ɛbɛsi a, wɔse me Safori sɛ ɛda no wonni nkwa, wɔ dwuma biara nso m'ani da, wonni nkwa. Sɛ hwan na adwene mogya no ho da Mbɔgya no a yehyia gu maa mo no, wɔse hwan mpo na adwene hoɔ? Hwan na ahu mogya yi yawdie ho mmɔborɔ? Hwan na ahunu ɛho dɔ sɛ mogya a yɛka gu maa moɔ na ɛbɛgyee mo bɔne so a yɛyii mo firi owuo mu, na mogya no tuu ne ho sii hɔ maa mo prɛko pɛ sɛ ɔgyefoɔ fa modie n'anim na monyaa nkwa ne wɔgyeɛ? Na hwan mpo na adwene yei ho? Hwan mpo na yei mu ahommɔborɔ hyɛɛ ne mu da? Wɔse wei. ne ade a ɛda hɔ ma mo a ɛtwa sɛ mo ho dɔ bebrebe nkɔ mu mpo no, moannwene, moanwewee antena mo akoma so, wɔse moannwendwen mpo ankɔ akyiri, na moda so yɛ mogya ne atamfo mpo, ɛna moko tia mogya no. Wɔse, Hwɛ, ɛda no, mogya no rebɛkasa, wɔse, mo, mogya no rebɛkasa na asase rebɛpaepae, na mogya no rebɛdi nokorɛ akyerɛ mo sɛ, Ɛnnɛ deɛ, mefiri mo akyi koraa. Ɔsɛ da no yɛbɔ mogya no din a yɛde aba pa. Sɛ hwɛ, mmerɛ tiawa yi a ɛda mo anim, me mma, mobɔ mogya no din a egya bɛsɔ, wɔsɛ mobɔ mogya no din a kradaa bɛtete, ɛda no sɛ mobɔ mogya no din a yera mo bɛtete, wɔsɛ egya bɛpa abɛsɔ wiase, sɛ sɛ ɛda no ahummɔborɔ ni hɔ. Ɛda no yɛmmɔ mogya no din sɛ gyeme, ɛda no mogya no adane ade foforɔ. Sɛ hwɛ. Mompere nkwagyeɛ, na mohoo mmɔbɔ, mema modue, memmai, montoa so. Sɛ mo nso mobɛyɛ mo adwuma a, monyɛ no wɔ nokorɛ nokorɛ so, wɔ sɛ mondi nokorɛ ne tenenee abrabɔ. Mondɔ onua, monyi mo yam, mondi nokorɛ, monni mo bɔhyɛ so, wɔ sɛ hwɛ, neɛ wadi, wa, neɛ wahyɛ bɔ a wanti so, ɔyɛ m'anim akyiwadeɛ, ɛyɛ mmusudeɛ kɛseɛ, sɛ me sɛfo ade na wobɛdaadaa wɔ sɛ wodaadaa w'akoma sɛ neɛ wɔtwetwe sɛfo ade no. Me da no duru a mɛtwetwe no. Ɔse neɛ wangye me andie no ɔno ankasa ɔbɛte. Ɔse monkɔ so na monko na monko nduru baabia mpo. Mongu so na monko wɔ nokorɛ nokorɛ mu. Monante tenenee abrabɔ nokorɛdie mu na monyɛ wɔgyeɛ na nyɛ mo na nka sɛ fata mo mpo sɛ me mɛba abɛkasa akyerɛ mo sɛ monkɔka. Ɔse ahommɔborɔ ne adom na mewɔ maa moɔ. na mommɔ yɛn nnyanka prɛko pɛ bi wɔ mo anim. Wɔse, Hwan mpo na n'abusua di mu? Na hwan mpo na w'agya ne ana? Moyɛ nnyanka no a wisea na moabesua. Wɔse, Enti na Misa fo ade meyi me yam na medɔɔ mo. Na sɛ mo nso mobɛdɔ me bio a, ɛnneɛ mobɛnya nkwa. Na sɛ mobɛkɔ so atena mo akomaden so ne momuyɔ, porɔeɛ, so a, ɛnneɛ monndue. Sɛ montɔ mpɛtɛ, na nea ɔbɛgye adi no Ɔbɛnya nkwa. Na nea wannya di no ɔse atwetwe me ma ne manehunu ani due, ɔse nea mesie nie. Na mmarima bɛware mmarima, na ɔbaa mfa mmaa, ɔse hwɛ, wɔato wɔn ho asi hɔ sɛ, yɛbɛbɔ gyama pefee na yɛde apɛ sika, na yɛn nsa akɔ yɛn ano, yɛbɛbɔ korɔno ama yɛn nsa ayɛ tenten ansa na yɛadidie, ɔse hwɛ, wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔwɔ nyansa nti yɛahinta, ɔse da no duru hɔnom a, ɛnyɛ wo na woahinta, Wɔdze wo bɔne na anadwe wobepue w'Agya enyim ama ɔabɛka wo anokorɛ. Afei hwɛ, aber wei mu mo nneyɛeɛ bi annyɛ me fɛ. Mo nneyɛeɛ bi annyɛ me fɛ, ɔse deɛn mpo na ayɛ me fɛ? Sikaduro o, mogyakaguo o, mo muyumuyɔ no, wɔse bɔne dodoɔ no a mote mu no, hei, menhunu hwee. Wɔse me bo afu. na mereba. Ahummɔborɔ nni hɔ. Hei adwamanfoɔ, mongyina yie, monkɔ so nyɛ mo adwuma, na mobɛte me nka. Wɔseɛ sikaberefoɔ sika ni bereɛ, wo berɛ nsoeɛ, nanso wo sɛ wo na woyɛ wo no, berɛ no duru hɔ a, mobɛka ma mate. Wɔse hwɛ, egya bɛpue asi agyapadeɛ mu, wɔse hwɛ, wɔbɛdane ahiafoɔ pasaa, na wɔbɛwiawie wɔ nkotodwe so. Wɔse nea wapere no kɔpɛɛ sika, ɔbɛwie n'afutuo ansa na wadi. adi dɛ ɔbɛwia te sɛ aboa wɔwɔ ansa na wadi dɛ. Wɔse hyɛ na no bɛka to mu. Wɔse dɛ nsa na ɛpere mu de no kɔeɛ no na adɛn no ne nsa abɛ ho peregae. Ɛbɛyɛ te sɛ sɛnea ɛdua a ɛsi wiem na ɛgyae bɔ soɔ no. Wɔse dɛ no saa na meba bɛyɛ wɔn. Wɔse wɔn agyapadeɛ nyinaa bɛdi wɔn anim reka nokorɛ sɛ ɛkwan a mefaa so nyaeɛ na wɔn bɛka magya kɛseɛ ɛdɛ firi wɔn ho so aberɛ a wɔn ɛnyɛ ɔgyeɛ da. Wɔse hyɛ ɛdɛ no osu mpo nni hɔ. Wontumi nso ma nisuo mma. Moayɛ mo ho nyansafoɔ, ɛna mo ne mo agya na teɛ, na moabu me sɛ menyɛ obia. Moanhu me papa a moayɛ, na mo deɛ moanhu mogya a ɛhwie guiɛ a ɛdii bem, na mo deɛ, moandwene sɛ mogya no mpo nyɛɛ bɔne da, wɔnkaa bi nhyɛɛ mu, wɔanka bɔne anhwɛ da, na mmom ɛyɛ mo ahommɔborɔ nti, ɛyɛ mo ho dɔ a ɛyɛ bebrebe na ɔyɛɛ dɛn, Ogyee mu sii hɔ. Nanso bere wei mu mada mu ahu sɛ obiara nni hɔ a ɔredwene ho, obiara mpo mma n'adwene nka nkɔ, na obiara mpo nni mogya no ayɛ, efisɛ mo nyinaa moyɛ bɔneayɛfoɔ, moaka ahyɛ bɔ sɛ da no duru hɔ a, mobeyi no ayɛ wɔ gya mu. Abram nyɛ ɔgyeɛ, ɛnyɛ daa deɛ na me bɛtie a agya tie me, ɛnyɛ daa deɛ na me bɛtie sɛ agya gye me, ɛnyɛ daa deɛ na me bɛtie sɛ agya me na me yɛɛ w'adwuma o, ɛnyɛ daa a, ɔsɛ wo, w'adwuma ne ɛka nokorɛ, w'adwuma ne na ɛka nokorɛ sɛdeɛ wo se teɛ, sɛdeɛ wo yɛ adwuma ne faeɛ na ɛda no, nyɛ me sɛ fɔde na me bisa wo, me nni adagyeɛ. Wɔse hyɛ me yam adwuma te sɛ gyata a wɔbobɔ mu, na ɛda no wote me nka a wobɛstate ka wo bɔne a woayɛ na wobɛka wɔ nokorɛdie mu. Wɔse ɛda no wo papayɛ na ɛbɛfeebo wɔ yiw. Wɔse sɛ gya di pɔtɔ na ɛdɛ wiase nyina a, wɔse ɛda no nokwarediɛfoɔ bɛnya baabi agyina te sɛ nsubɔnten so. Wɔse sɛ mopɛ no saa a monsakyera mo adwen, sɛ yei na mopɛ a monsakyera mo adwen. Na sɛ mobɛkɔ so atena mu a, ɛyɛ sɛ da no duru hɔ a me deɛ mayɛ Awurade adwuma, enti Awurade teɛ me agya tiawa sɛ ɛda no menyɛ nyame bio, menyɛ Awurade bio, sɛdeɛ mohu me sɛ meyɛ ade foforɔ no a mommu me, na ɛda no menyɛ nyame bio, menyɛ Awurade, menyɛ papa mma ɔba biara, na ɔba biara nso nyɛ ogya mma me. Hwɛ! Ɛda no matu me yafunu mu pono sɛ menwoo da. Nyɛ me na mebɔeɛ oo, ɛyɛ mo ne mo tumi na mode baeɛ. Wɔsɛ da no mobɛkyerɛ baabi a mofiri baeɛ, na mobɛkyerɛ mo gyinabea. Wɔsɛ da no, hmm, ɛbɛyɛ mo sɛ sini. Wɔse hwɛ, momma no mmɔ mo hu. Moamfa mo ani anhu nti, moreyɛ atweetwee, moresrɛ mo ho mmɔbɔ sɛ ɛda no momfirim. Momfa yamuhyehyeɛ nto hɔ na mo nkwa nto hɔ mma no. Sɛdeɛ Yesu Kristo bɛde ne nkwa too hɔ maa mo no, ɔse, Sɛ mohia me Awurade sɛ mobɛnya ɔgyeɛ a, monyɛ no saa pɛpɛɛpɛ mma me. Sɛdeɛ wɔbɛdii nokorɛ ma wiase nyinaa bɛhyɛɛ ne nsa, ɔbɛdii nokorɛ ma wiase tumi nyinaa yɛ ne dea, yɛ wiase fahudeɛ nyinaa hyɛ ne nsa. Ɔse, Ɔno mpo nkoa na ahummɔborɔ yɛ dɛ hyɛ ne mɔ. Ɔse, Na wɔbɛdi wiase nyinaa mu kunini. mu. Wɔse, Ka deɛ w'Owura Yesu nni bene na deɛ bi abɛka ne nsa. Wɔse, Hwɛ! Mabɛyɛ ne ade foforɔ ahyɛ ne din animuonyam sene wiase man nyina. Wɔse, Wɔbɛdi wiase nkunim abɔdeɛ nyina. Yesu di mu prɛko pɛ wɔ wiase nyina. Wɔse, Ne nkwa a wɔde to hɔ ne ne nokorɛdie nti, n'ahommɔborɔ a ɛsane asase so nti, mopɛ a monyɛ no saa ma me. Ɔse onipa ba nyɛ wo mogya na ɛhia me sɛ hwie gu hɔ ma me. Mese di nokorɛ na to pete na gye wo nua firi so na neɛ bɛgye adi no wanya nkwagyeɛ na neɛ ɔse ɔbɛkɔ so atena ne bɔne so no na da dee no ɔbɛhu me. Ɔse sɛ mobɛhu me sɛ ogya a mobɛte. Ɔse ɛda no mobɛhu me sɛ agyata a wɔbobɔ mu. Mobɛhu me sɛ ade foforɔ. Ɔse hwɛ Meba me bufuo so a, me mma ei, mobɛyɛ mmɔbɔ. Monnyɛ gyefo oo, mongyina yie. Sɛ mongyina yie, ɛpo mpo bɛkasa. Ɔse ɛpo mu bɛda mu pefee, na ɔbɛka mu anokore ne bɔne a wɔyɛ, ɔbɛka nneɛma a ɛgu ne mu. Ɔse po ba bɛka ne nneyɔeɛ nyina kyerɛ amansan. Ɔse hwɛ, ewiase demons nyina bɛka ahyia te sɛ onipa. Ɔse ndua nyina bɛyi wɔn ano, hwɛ, ɛmoɔ nyina bɛyi wɔn ano. Ɔse ewiase bɔdeɛ biara nni hɔ a ɔbɛka n'ano atum ɛda no. Sɛ mo. Ɛdɛ ne nnua koraa bɛsrɛ mo. Ɔse mmoa bɛsrɛ mo. Mmoa nyinaa bɛsi mo atwetwe, onipa ba. Mebɔɔ mo me suban ne me hyɛsoɔ ne me dɔ kwan so no. Ɔse ɛda no, mmoa no a moamfa biara anka, wɔbɛsi mo atwetwe. Na wɔbɛtena mo ahenkonnwa so adi mo so nkonim. Aberɛ wei a mede me bufuo reba yi, wo a woansɔre amfiri wo bɔne so, wo a nyɛ yamuhyehyeɛ aberɛ a asɛm yi a ɛbɛto apete yi, wo nnipa korɔ a wɔbɛsi asɛm yi so pee no mmɛto wo mpo. Ɔse mo deɛ, Monka mo nsa nto mo kɔn mu, na monkɔbɔ dwaman mmɛdidi. Momma mo yomuyɔ ndi mo anim kan, na mo deɛ, momma sisie, korɔno, dansikuni nom ndi mo anim kan. Deɛ monhuuiɛ no, mo so moahu. Wɔ ase deɛ kakra a mobɛdi nti, lawyers, adwuma mpanyimfoɔ, korɔno no a mobɔ no, wɔ ase da no ei, hee, ɛbɛkora mo nsa yam o, na ɛbɛda anigyeɛ de wɔ mo pampam sɛ papapapapapapa, obi se medidi wɔ m'adwuma mu, wɔ ase da no duru a, wobɛkyerɛ adwumakuo a wodidi wɔ mu. Ɛnneɛ bɔ korɔ no na ma yɛntua wo ka. Hwɛ! Hee! Hu wɔn mmɔbɔ. Ɔse, Hwɛ! Mapete paturo wɔ wiase a mapa me gya na mehwɛ mo. Hwɛ! Ɔse, Megyae mu a, mmerɛ tiawa wei mu, mma obi ndwene nkɔ afe afe afe bio. Wonhu ne sɛ mmerɛ tiawa wei mu a na me ne mo rekasa no. Na sɛ mahu sɛ ɛberɛ bi a ɛnte sei no nsuo retɔ a, mo moyɛ nyansamfoɔ a, mobɛte. Wɔhwehwɛɛ nsuo no a emu no kusuu no sɛ ɛbɛ abɛtɔ no. Ɛdane duru hɔ a, ɛbɛdane agorɔ de ɛbɛ abɛpa mu. Egya di akyire. Wɔsɛ wiase nnuane nyinaa bɛhye, na nsuo mpo bɛtɔ mpo no, egya ntumi ndum wɔn. Ɛda no, mobɛsi apini wɔ yɛyɛdeɛ mu, wɔse hwɛ akoma nyinaa bɛka nokorɛ sɛ wɔnyɛ wɔgyeɛ da. Me Awurade na mekasa, wɔse adwamanfoɔ bɛka nokorɛ. Na wɔn fie nyinaa bɛdane gya abutu wɔn so. Sɛ, Mo gyeɛ nyina ara, monto mpɛtɛɛ. Sɛ mobɛnya ɔgyeɛ a, monto saa asɛm wei mpɛtɛɛ, Saa amaneɛ yi a ɛba me mma so no, ɔhaw no a ɛba me mma so no, monto mpɛtɛɛ. Wɔse, Nyɛ me tirimupɔ ne sɛ mabɛsɛe mo, ɛyɛ mo adwuma na kyerɛ. Mo tiri mu ɔden, me mma. Moha me, motetee me, moresɔ gya gu mo so. Mose, Me na mebɔɔ mo, afei deɛ moabɛdane sɛ mo na mobɔɔ me. Ɔma m'anom hu onipa a meyɔeɛ. Wɔse, Hei! Hum! Ɛda no, mobɛyɛ mmɔbɔ sɛ. Anka ɛnyɛ me tirim pɔ no no. Nanso mo deɛ, montie. Sɛdeɛ meka yi, onipa bi bɛdwene sɛ ɛyɛ agodie, onipa bi bɛhunu sɛ ɛyɛ obi na ɛkasa, onipa bi bɛdwene sɛ, Oh, ɔresi apee. Wɔse, Hei! Monkɔ so nsi apee, monkɔ so ntie na montena mo bɔne so, Monkɔ so nteɛ na monda so ntena mo bɔne no mu. Ɔman mpanyimfoɔ, monkɔ so na monko. Na monhu nnipa a wɔte akonnwa no so da wɔse sɛ agye sɛ adwene da mpaeɛ mu ansa na nokorɛ ada adi. Sɛ ahɔ mobɛhu sɛ odiyifoɔ biara nni hɔ, ɔpɔfoɔ nni hɔ, ɔsɔfo nni hɔ, ɛda no mobɛhu me werɛ sɛ menie. Sɛ hwɛ, me ne kosua nyinaa bɛdi agya. Na sɛ na mekasa ntiamu no, egya bɛdi akyire ama adebɔneyɛfoɔ nyinaa. Ɔse, Hwɛ, mundue, mundue no mo ko a morehyia, na wɔn a wɔbɛte wei na wɔanyɛ yam hyehyeɛ no, mema no due no amanehunu. Ɔse, Aberɛ a ɔbɛso sɛ agyee me nim a, ɔse, Ɛda no, ka menim nni hɔ, ɛnyɛ me na merebɛhyɛ wo sɛ ka kyerɛ me, ɛnyɛ me na merebɛhyɛ wo sɛ hei, wo bɔne nie, ɛnyɛ me na merebɛka akyerɛ wo sɛ Woyɛ asɔre panyin na wudi bɔne. Ɛnyɛ me na merebɛka akyerɛ wo sɛ ɛda yɛ, wo na wodi nsɔremma. Ɛnyɛ me na merebɛka akyerɛ wo sɛ wo ne asɔremma no nte yie. Ɛnyɛ me na merebɛka akyerɛ wo sɛ pasta wohwɛ ntorɔ. Ɛnyɛ me na mereba abɛka ntorɔ de ahyɛ w'ano sɛ deɛ woyɛ wɔ asafo no mu nie. Ɛyɛ wo na woreba abɛka wo nokorɛ. Ɔse wo bɔne no ada ne ho adi dada. na ɛtwɛn wo. Enti mo deɛ, mobɛyɛ mo adwene sɛ, 'M'agya bɛbusa ma bɛyi ano. Wɔsɛ da no, bɔne na na ɛda ne ho adi wɔ obiara no yɛyɛ a ɛda ne ho adi. Sɛdeɛ papa bɛda ne ho adi anya nkwa no, saa ara na bɔne bɛda ne ho adi anya owuo. Amaneɛ, sɛ mawie m'adwuma, montɔ mpɛtɛ, deɛ ɔbɛgye adi no, ɔnyɛ ho adwuma, deɛ wɔnnye nni, wɔnkɔ so ntra ne bɔne mu, na mobɛte me nka.
Rare message ɛtumi shape nipa paa yɛda ɛyɛ prophet.